Nesa, mae darlithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi pleidleisio o blaid gweithredu'n ddiwydiannol trwy gynnal streiciau undydd a gwrthod marcio ac asesu. Yn ôl Undeb y Prifysgolion a Cholegau, maen nhw am orfodi'r brifysgol i ail-ystyried yr hyn maen nhw'n disgrifio fel toriadau swyddi creulon a diangen. Fis Ionawr, mi gyhoeddodd y Brifysgol gynigion i dorri 400 o staff, ond ddoe, mi ddoth cadarnhad bod hynny wedi gostwng i 286. Yn gynharach, mi ges i air efo Siôn Llewelyn Jones o Undeb UCU, gan ofyn iddo'n gyntaf faint o gefnogaeth oedd 'na ymhlith aelodau i'r gweithredu. Nath aelodau o UCU ym Mhrifysgol Caerdydd, ym mwyafrif bleidleisio dros, ym yy cymryd rhan mewn gweithredu diwydiannol. So felly ma' hyn yn fandad clir i'r Brifysgol bo' ni ddim yn hapus efo'r cynigion, bo' ni ddim isio unrhyw yym diynswyddiadau gorfodol o gwbl. O'n i'n dallt bod 'na dros 80 y cant wedi cefnogi a bod hynny'r mandad mwya' yn hanes cangen yr undeb yn y brifddinas. Yndi, yndi, ma'n dangos neges glir i Bwrdd Reoli y Brifysgol yy bo' ni'n teimlo bod y toriadau ma' nhw'n 'u gynnig bod nhw'n greulon a bod iddyn nhw ddim yn anenrheidiol o gwbl. Dach chi 'di penderfynu peidio cynnal streic fwy parhaol yn hytrach cyfres o streiciau undydd a boicot ar y marcio a'r asesu. Fyddwch chi'n ystyried mynd ymhellach os nad ydych chi'n gweld pethau'n symud ymlaen? Mae'n digon bosib, yym, wrth gwrs, fydd hwn yn, yym, yy, yn benderfyniad 'dan ni'n neud fel undeb, felly fydd o'n, yym, rwbath fydden ni'n bleidleisio fel aeloda', ond mae'n digon bosib. Ond, wrth gwrs, be' swn i'n deud wrth unrhyw, yy, fyfyriwr neu unrhyw riant sydd yn gwrando ar hyn, wrth gwrs, 'dyn ni ddim isio mynd ar streic, yym, 'dan ni isio bod yn, yy, dysgu myfyrwyr, yn marcu'u gwaith nw, ond 'dan ni'n teimlo bo' 'na ddim opsiwn arall rili. Ma'r Brifysgol yn yn mynnu ar hyn o bryd i gario mlaen gyda'r toriadau yma a 'dan ni'm yn teimlo bod angan diswyddiadau gorfodol o gwbl. Ond wrth gwrs mi wnaeth Prifysgol Caerdydd gyhoeddi ddoe na fydd a fydd angen gymaint o swyddi i fynd, 286 yn hytrach na'r 400 oedden nhw wedi yy gyfeirio ato fo ar y cychwyn, a ma' 'na obaith hefyd i achub adrannau fel yr adran nyrsio ac ati. Ma' petha'n anodd iawn i'r sector, ma' rhai toriadau yn mynd i fod yn anorfod felly. Ond be' 'dan ni'n dadlau ydi, ar hyn o bryd, ma'r cynigion sy gen y Brifysgol, dy- 'dyn nhw ddim yn yym yn mynd ati mewn ffordd resymol, mewn ffordd graddol. Be' 'dan ni'n dadlau ydi, bod 'na opsiwn arall rili, bod angen i'r Brifysgol cymryd yym approach sydd yn yn raddol, yy sydd yn resymol er mwyn datrys y broblem yma, yn hytrach na mynd yn syth lawr yym y y y trywydd o diswyddiadau gorfodol ac a gwarad o adrannau'n gyfan gwbl. Wrth gwrs, dydy penderfynu i weithredu mewn unrhyw fodd ddim yn benderfyniad hawdd. Ydy'r gweithredu yma'n cychwyn yn syth, achos wrth gwrs mae'n dymor asesu yn y prifysgolion rŵan, mae'n debygol o gael dipyn o effaith, yn dydi? O wrth gwrs, yym fel yn fel dwi 'di deud yn barod, dy- dydan ni fel aeloda', dydan ni ddim isio yym cymryd ran mewn gweithredu diwydiannol, t'mod wrth gwrs pan fyddwn ni'n streicio yy a cymryd ran yn boicot marcio byddwn ni yn colli ein cyfloga' ni. 'Dan ni isio dysgu myfyrwyr ni a neud yr ymchwil o'r safon gora', dyna 'dan ni yn fwynhau. Yym, ond ie, 'dan ni 'dan ni ddim yn yym do's 'a ddim opsiwn arall i ni, a dyna pam 'dan ni'n neud hyn, 'dan ni'n trio ca'l yym yr effaith mwya', ca'l g- bod yn disruptive mewn ffordd, er mwyn dan- roi neges clir i Brifysgol, dydan ni ddim yn hapus yn y ffor ma' nw'n trin ni ar hyn o bryd. Ond ar ddiwedd y dydd, y myfyrwyr fydd yn diodde' waetha'n hyn i gyd, yy yn enwedig nifer ohonyn nw falla ni. blwyddyn ola ac ati, be fydda'ch neges chi iddyn nhw? Yy byswn i'n deud wrth unrhyw fyfyriwr yy sydd yn gwrando ar hyn rŵan, yym os ydyn ni'n pryderu neu'n poeni am yr hyn sy'n digwydd rŵan, y peth gorau i nhw wneud ydi e-bostio'r brifysgol er mwyn mynegi pryderon nhw. Y brifysgol sydd wedi cael ni yn y sefyllfa hyn, nid ni fel aelodau staff. Wrth gwrs 'dan ni isio bod yn yym yn gweithio, bod yn marcio'u gwaith nhw, ond ar hyn o bryd 'dan ni ddim yn teimlo bod yr yym brifysgol yn gwrando ar yr hyn 'dan ni isio neud. Yy 'dan ni'n neud hyn yym yy nid y- yy nid yn unig oherwydd yn swyddi ni ond her- hefyd ar gyfar dyfodol Prifysgol Caerdydd a sicrhau bod yym myfyrwyr yn ca'l addysg o'r safon gora'. Dyna ni.
Siôn Llewelyn Jones o Undeb UCU, diolch yn fawr i chi. Dioch yn fawr.